Il-preżenza sagra tgħammar fil-jien tiegħek ta' ġewwanett bħala l-pedament tiegħek. Il-preżenza sagra tgħammar fil-preżenza ta' oħrajn, tgħammar fil-preżenza ta' tfal żgħar u fil-kumpanija ta' dawk li jbatu. Il-preżenza sagra hija għalhekk misteru Moħbi fejn jarah kulħadd, moħbi fil-beraħ. Il-qofolu li tkun miftuħa lih. Mhijiex moħbija fis-sens li jara biss min ikun mitħla ta' xi sigriti. Mhijiex ħaġa esoterika. Il-preżenza sagra hija moħbija fis-sens li sabiex taraha jeħtieġlek li tkun tafda u tkun miftuħ għaliha. Fidi bħal dik hija infassla illi tiġri bħala parti mill-inkarnazzjoni kosmika. Dan huwa il-verb illi jsir inkarnat fina il-koll. Dwar il-preżenza sagra moħbija fil-beraħ fejn tidher Ġesù iserħilna rasna. Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu id-nejn biex jisma, ħa jisma. U jgħidilna biex nisimgħu b'attenzjoni. inkunu miftuħa għal dik il-preżenza. Imma xiġri jekk ma nismax għax saddejt widnejja. Jekk jiena ma ninfetaħx għal misteru qaddis inkun qed nitwarrab minnu. Bekk l-aċċess li kolli għalih jinstat. billi jiġi bblukkat mill-preokkupazzjonijiet superfiċjali tiegħi. Huwa dan li Ġesù jrid ifisser meta kompla jgħid u qalilhom u għodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl illi tkejlu intom, jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. għax min għandu jingħatalu, u min ma għandux, saħansitra dak li għandu jittieħidlu. Huwa bħalli kieku qal l-aċċess, il-ftuħ illi kollok għal preżenza divina jew tużaħ jew titilfu. Jekk inti tibqa' miftuħ għal dak il-kanal li jaqdek mal-nifs ta' Alla, il-kanal se jitkabbar u s-Saltna t'Alla fik sejra toqrob dejjem aktar. Jiġifieri r-Renju t'Alla ser joqrob dejjem aktar lejk u minħabba fik ikun qed joqrob ftit ieħor ukoll lejn id-dinja. Imma jekk il-ftuħ li jkollok għal dak li hu divin ikun dajjef u nofs kedda, Il-ftit ftuħ li jkollok ser jistagħdlek minħabba ħwejjeġ fik li jkunu aktar superfiċjali u minħabba t-triks tal-ego, tal-jien tas-soltu. Huwa interessanti li naraw lil Ġesù jagħti parir simili lil mara Samaritana ħdejn il-bir. Weġiba Ġesù kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih laċċ Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Jekk tixrob qalilha l-ilma jiżdied. Aħna sekwit nibżaw li tassew nafdaw fil-glorja sagra li qed tittrasforma d-dinja fina u bina. Nibżgħu ninfetħu għax nibżgħu li niffaċċjaw il-fond tagħna stess. Nibżgħu niffaċċjaw it-tbatija ta' ħaddieħor. Nibżgħu niffaċċjaw l-imħabba. X'ironija din meta skont San Pawl il-vera mħabba tkeċċi kull biża'. Il-preżenza qaddisa li taqta' kull għatx tiġi għand kull min jinfetaħ għaliha. Għalhekk huwa tant importanti li nrawmu dan il-ftuħ. Kif nista' inrawwem dan il-ftuħ? Brother David Steindl-Rast għandu formula sempliċi. Ieqaf, isma' u azzjoni bi tweġiba.